Сәлам, сәлам, хәерле көннәр. Безнең бүген Буын Батылның чираттагы чыгарылышы һәм бүген бездә кунакта Китап радиосы. Кемнәр ул? Ул Китап радиосының баш мөхәррире Алмаз Миргаязов һәм Китап радиосының тапшырулар мөхәррире Гөлинә Шәйхи. Исәнсез. Хәерле сәгатьләр. Сез борчылмыйсыз, күрүемчә, сезнең кәефләрегез бик яхшы. Бик әйбәт бу. Чәчләрегез искиткеч.
Үзем шикелле, кактус каша. Юк, мин яратып әйтәм. Э, сез әзер белемнәр тупларга, үзегезнең логикагызны эшкә җигәргә? Проблема юк бөтенләй. Барысы да шәп.
Юк нәрсәне тупларга ул бик рәхәт, бик җиңел. Димәк, башлыйбыз алайса. Ә, кагыйдәләрне аңлатып үтәргә кирәк бит, әлбәттә. Безнең барлыгы ун сорау булачак. Э, һәм алар э, катлаулылыгы ягыннан баллары да аларның төрлечә булачак. Һәм тугыз сорау, ә ахырдагы унынчы сорау җиңүчегә генә булачак. Бүләк алу өчен. Гөлнәгә, ягъни, мәсәлән. һәм җавап бирү барышында әгәр дә сез дөрес җавапны беләсез икән дөрес җавапны әйтегез белмисез икән логик яктан дөрес җавапка чыгарга тырышыгыз ансы да булмый икән инде дөрес тә түгел әмма кызык җавапка чыгарга тырышыгыз барысы өчен дә балалар булырга мөмкин барысы да миннән тора шуңа күрә башлап җибәрәбез беренче сорау россиядә машина йөртүчеләрнең 55 проценты нәрсә эшли
Россиядә Сез э, ни? 55 проценты руль артында борын каезлый. Бәлки, бу, тик бу безнең җавапка туры килми. Так, Россиядә э, машина йөртүчеләрнең 55 проценты
Нәкъ менә тизлеген бу арттыра.
рульдә булганда инде бу. Рульдә булганда. Әйе.
Китап радиосын тыңлыйлар. Әһә, менә Әйе. Радио тыңлыйлар.
Әйе. Әйе.
Менә Э, бу сорауга җавап өчен сиңа бер балл. Рәхмәт. Чөнки бу артык гади сорау иде. Э, шуңа күрә э, дәвам итеп җибәрәбез. Безнең икенче сорау. Ни өчен корт ленивецлар күз алдына китердек бит инде аларның инде ялкаувицлар булсын инде корт ленивецлар яшьләренә караганда күбрәк елмаялар слух уйлыйбыз әйдәгез бергәләп ну алар тормыш күргән бит инде шуңа күрә бәхетлерәк име бәхетлерәк алар әйе чөнки моңаеп йөрүдән файда булмаячагын беләләр
тик кызганмай юк сезләр елмаю икәнен беләсезме ну менә карап торышка елмаялар шикелле инде әйе башларында нәрсә икәнен белмибез калса аларда Теге елмаята торган матдәләр юктыр дип уйлыйм. Гомумән, хайваннарның елмайган хайваннарын мин күргәнем юк һәм аларның барлыгын белмим. Маймылдан кала. Ну, ярар, елмаю бәхетле булуны күрсәтү мәгънәсендә түгел, ә менә Әйе, бу инде Аңладыгыз инде, мускуллар. Физиологик Әйе. тартышу. Нәрсәгә? Ну, олылары яшьләренә караганда ну, алар, күбрәк елмая. Алар карт, аларның берәр нервлар белән бәлки бәйледер. Менә карт, әйе. э, нервларга да күпмедер э, алар бәлки э, бераз җирләре авыртканга бардыр юк бер җирләрдә авыртмый алар
сораганыгыз бар аларга бик рәхәт барда яхшы аларның
синдә бәлки бер нәрсә бардыр ну күз алдына китерәсез бит инде ленивецлар ни нинди тормыш рәвеше алып баралар бик әкрен мин кызыксынам алар күпчелек вакытта зверополис караганың бармы Әз генә карадым, менә шул линиясен. Мин өч баланы ияртеп алып барып карадым Зверополис. Менә дүртенче Шунда күрдем ул ленивистларны. Беренче тапкыр име, моңарчы?
Беренче тапкыр күрдем.
Алар ничек, э, ничек, ничек кыланганнарын.
Алар күпчелек вакытын агачта асылынып уздыралар дип әйтик инде. Менә шуннан уйлап карыйк, менә шулай асылынып торалар инде алар. Аларның биләре тартыла бит инде. Киреләре тартыла. Әйе. Шуңа күрә Әйе. аларның авызлары ерыла. Әйе, һәм олыракларның никадәр озаграк асылынып торалар, шуның кадәр күбрәк елмайган кебек күренә инде менә. Тартыла, тартыла, менә бит. Менә бит, менә ике балл бу сорауга җавап өчен. Бу бераз катлаулырак иде тегесенә караганда, шуңа күрә. Син баш мөхәррир булсаң, сиңа ике балл булган булыр иде, Гөлнәш әйтми.
Дәвам итәбез. Безнең өченче сорау. Гоголь турында. Әйе. Э, Гоголь безнең коллекционер булган икән. Ул э, туплаган әйберләр кечкенә булганнар, 7-11 сантиметр зурлыкта. Э, Кай вакыт бу әйберләрне ул махсус ясаттырган да заказга. Һәм бу әйбернең нәрсә икәнен белер өчен безгә аның цитатасы белән танышып китәргә кирәк, әмма мин аның ахыргы өлешен әйтмим. башыңны әйтәм миңа иң зур ләззәт китерә торган әйберләр ул табигатьне күзәтү үзем генә яшәү һәм кайвакыт кичләрен нәрсәдер менә шуннан чыгып аның нәрсәләр туплаганын белергә кирәк сезгә
кичләрен кичләрен мөһим сүзме ну күпмедер әйе күпмедер юк күпмедер әйе күпмедер юк нишли аламы иртә белән эшли аламы әлбәттә ала инде Ну, күпчелек кеше кичке якта. Минем, мин хәтерем ялгышмаса, Гоголь үзенең романнарындагы, әсәрләрендәге геройларның миниатюраларын ясаган.
Ягъни миниатюраларын, шул персонажлар. Персонажларын ясаган. Агачтан Шундый агачтан берәр нәрсә.
Менә бу миниатюраларын дигән юнәлешкәрәк китерергә кирәк инде.
Персонажларын түгел, әмма шул тирәгәрәк.
Моның өчен аңа лупа кирәк булган.
Чөнки китаплар, кечкенә китаплар. Әйе, әйе.
Уку белән шөгыльләнгән.
Уку белән ул аларны җыйган, туплаган, үзе дә ясап торган һәм мини иткән.
Мини китаплар турында сүз бара, шулаймы?
Әйе, әйе.
Ничек әкрен генә җайлы гына чыктык.
Бу җавапка 4 балл. Ике балл. Ике балл.
Ике балл. Все, мин пока отключаюсь, Гүләнә Шайхи, давай дәвам. Дәвам итәбез.
Безнең дүртенче сорау, ул безнең яңа сәхифә барлыкка килде. Кисәк кенә үзем дә уйламаганда безнең тапшыруда. Бүген генә, хәзер генә.
Бүген әле генә барлыкка килде ул менә. Эх, безнең заманда дип атала әлеге сәхифә. Бу сәхифәдә безнең
Бу сәхифәдә безнең өч юнәлешкә бәйле сораулар булачак. Хәзер мин сезгә шул өч юнәлешне әйтәм. Һәм сез икегез берне сайлап алырга тиеш буласыз, һәм мин шул юнәлештәге сорауны бирәм. Икегезгә дә бер үк сорау була. Димәк, безнең категорияләр дип әйтик инде, ул музыка,
яшәү рәвеше һәм интернет уеннар.
Сайлы. Яшәү рәвешендер.
Юк.
Ярыймы? Сез килешәсезме? Каршы түгел.
Яшәү рәвеше. Бишкә бер булганда авыр бит инде ул.
Интернет барлыкка килгәнче бу күренеш мөмкин булмаган. Ә хәзер ул бик еш очрый. Binge watching нәрсә ул? Binge

Төгәлләштерергә ләштерик.
Нәрсәгәдер карау. Нәрсәдер карап тору.
Карау. Нәрсәдер. Әйе.
Үзеңә?
Сериаллар карау бәлки. Әйе. Да?
Әйе, сериаллар.
Туктамыйча сериаллар карай, карауны binge watching дип атыйлар әлеге күренешне. Мин ишеткәнем бар моны.
Гөлнә Шәйхи бәлки әйтер дип көттем, көттем. Сез сез белә торып та әйтмичә утырдыгыз индеме?
Ярар.
Сезгә авыр булганда. Ә сез әле үз башыгызда чутлап та барасыз, димме? Сезгә бу сорауга җавап өчен шулай ук 2 балл. Все, хәзер точно. Юк, юк, юк, алай дөрес түгел. Әйтергә кирәк дигән. Дәвам итәбез. Э, метрода булган һәркем, метрода йөргән һәркем пенделтюр белән очраша. Нәрсә ул? Көн саен метрода йөрисең, киләсең, китәсең. Әйдәгез.
Пенделтюр гына күрәсеңдер инде.
Аны гына күргәнем бардыр инде. Ну, мин үзем нәрсәен улай бернең улай от алганын белми идем. Сез чират юк.
Аңлавымча беләсез.
Пенделтюр.
Нәрсә турында сүз барган? Әйе. Баян бирде.
Метрода йөргәндә. Чират була алмый.
М. Ну, Метрода метро, метроға төшү, бару процессында юлда очрый торган әйберләрнең берсе дип карыйк инде. Миңа кешеләр очрый.
Пиндильтюрлар ши- очрый сиңа. Пиндильтюр. Төрле төрле. Нә- Нәрсә булырга мөмкин Карт ул? һәм яшь, ир-ат һәм хатын-кыз. Ул метро- метрода гына буламы ул әйбер? Юктыр инде.
Ул бик күп җирдә бар.

Ә сез шу, шулай дип уйлаган идегез, димме? Мин шул гомер буе дөрес җавапны беләм дип уйлап утырдыгыз?
Әйе, пендил турны мин уйлый идем э, турникет дип. Ну, турникет исеме бар бит инде менә. Эскалаторның исеме бар, тагын нәрсә анда? Пендил тур. Пендил тур. Башка әйбер ул. Баганалар бар. Анда бар нини э, э, әз әз мобиль кешеләрне күтәрү төшерү җайланмасы бар. Юк. Тагы нәрсә бар? Мөмкинлекләре чикле булган анда кешеләргә менә бар. ни бар?
Ан- Юк. Анда бар чикли торган. Әйдәгез, мин бу сорауга җавапны әйтәм дә, берегезгә дә балл бирим дә дәвам Давай. итәбез. Ул ике якка да ачылучы ишекләр. Эй, Дәвам итәбез.
рәхмәт. Ә метро кайчан монда?
Ну, метрога кергәндә бар бит инде алар. Әйе, алар бар анда. Менә шул.
Ә, Алтынчы сорауга килеп җиттек. Нидерланд телендә Wolkenkrabber дигән сүз бар. Нидерланд телендә. Татарчага ул булып тормаучы дип тәрҗемә ителә. Галәмәт матур. Бик матур, әйе. Нәрсә ул? Булып тормаучы.
Әйе.
Нәрсә булырга мөмкин ул? Сез уйларга тиеш бит монда, нәрсәгә дип килдегез соң уйламагач, әйдәгез инде. Әйдәгез.
Тамыр срогы. Булып тырнаучы дигән сүз. Әйе, булып тормаучы. Нидерланд теленнән Мгм. Волкенкрабер. Ол ничек әле? Э, Ну ярар, ансына бәйләнмәгез. инде. Менә булып тормаучы дип нинди әйберне әйтеп була? Ну, аңлавылча бу Клоуд скраб. нәрсә дип әйткәч, бу профессия түгел инде, бу кеше түгел. Юк, инде бу ни, мөгаен, э, биек йорт, биек йорттыр. Әйе.
Шундый тиз. Әйе.
Шундый җайда.

Белеп килдем. Әйе. Һәм э, булып тормаучы дип тәрҗемә ителсә татар теленә, минем кемнеңдер шигырендә укыган да бар әле аны күктерәү дип әйтелгән вариантында. Нибар Мин... скреп. Әйе, күктерәү.
Миңа бик ошый, бик матур. Ике балл булды. Дәвам итәбез. Һәм безнең җиденче сорау ул менә бу. Шигыреңә язып куй.
Күктерәү дигән сүз бар. Күктерәү. Яңа сүз. Менә бу э, планшетта мин сезгә бер рәсем күрсәтәчәкмен. Менә шул рәсемдә нәрсә икәнен сезгә әйтергә кирәк бу. Менә бу. Нәрсә бу?
Cat new. Мин беләм нәрсә икәнен. Ну монда бик ходы инде. Бу хәйтем. Мин аны исемен искә төшерә алмаячакмын, мин аны аңлыйм, но мин аны әйтә алмыйм. Әйдә аңлаганча гади сүзләр белән

белмим инде ничек итергә монда икегезгә дә ярышар балл бирергәме инде берешәр балл бирергәме инде икегезгә дә берешәр балл бирәм чөнки икегез дә тигез кирәк икегез дә
бу сорауга җавапка чыктыгыз әкренләп булса да так безнең хәзер сигезенче сорау беренче бөтен дөнья сугышы вакытында англия пулеметчиклары иртән Пулеметлардан төзәмичә генә теләсә кая атканнар. Аннары утырып чәй эчкәннәр. Ни өчен? Нәрсә өчен?
Әйе.
Сез алып баручы булдыгызмы соң? Мин яшь вакытта бар идем.
Буын ватылга чакыргансыз бит.
Минем урынга шикелле. Кебек тоела. Кебек тоела.
Ты метишь, да? Әйе, әйе.
Яраталар монда килгән кешеләр шулай минем урынга. килергә. Дәшми бөтенләй. Уйлагыз сез, уйлагыз. Англия пулеметчиклары. Әйе, иртә белән шулай э, бер кайда төшемичә генә оталар һәм чәй ичәләр. Менә әйттем бит, дүрткә кирәк бу дип, теге баш эшләгән. Нәрсәгә алар оталар, теләсә кая? Әйе, нәрсәгә алар оталар һәм нәрсәгә алар чәй ичәләр аннары утырып? На всякий случай дер инде теге. На всякий случай.
Утырып чәй ичәләр алар.
Әй, утырып чәй эчәләр. Моның э, ярар бераз гына нәрсә дип әйтим, подсказка түгел инде. Аның төп ние менә чәй эчү өчен шикеллерәк килеп чыга инде. Һәм ничек менә бәйләп була? Пулеметтан атканнар чәй эчер өчен. Ну?
Нәрсәгә? Сез беләсезме әллә? Ну, пулемет атканда кыза.
Сез күңеле белән бергә әзерләдегез ул островларны. Ну, шуның өстенә куялар чәйник. Мин дүртенче этажда күргән идем аны. Ну?

Менә, Үзгәртү. менә ул инде тенденция рәвешендә булмаган, инде көн саен шундый әйбер белән шөгыльләнмәгәннәр инде Беренче алар. Әмма бөтендөнья сугышы вакытында пулеметлар суытылган, алар менә мондый Мгм. булганнар, күп көпшәле булганнар һәм шушы көпшәләр арасында су йөргән. Мгм. Су суыткан, атканда мине. Иначе анда көпшәгә зыян килер иде, әгәр дә ул суынып тормаса. Шуңа күрә шушы эчендәге суны җылытыр чиналар аталар аталар да, анасын суын агызып, салкын су салып куялар тагын. Анда Андык. хәр сораудан соң без мин монда күчеп утырам да Гөлинә белән икебезгә сез бераз сөйләп Сөйләштек. бирсәгез була. Сөйләштек.
Мин Э, яратып тындыртырсың әйткәндә әле генә.
Бу сорауга җавап өчен сезгә Биш.
Ике.
ике ике балл. Ике балл. Ә, Тугызынчы Унынчы балл Глинә билетердан була да, яңа ун балл бирә дә, мин җиңдем. Шулай була андый микән, ун милләт баллык сораулар юк шул Түгел безнең инде, кызганыч. юк инде. Ә, Дәвам итәбез. Тугызынчы сорау. Лев Толстой бер кеше турында менә шулай дип әйткән. Аның бар иҗаты плагиат, пошлость һәм балаган. Ул 200 буе бөтен 200 200 ел буе бөтенләй билгесез булган. Ә аның популярлашуына инглизләрнең башка бер талантлы кешегә каршы торырга тырышулары сәбәпче. Аның иҗаты плагиат, Пошлость, балаган, 200 ел буе бернәрсә дә билгеле булмаган. Беләм дип әйтегез инде тагын. Шекспир түгелме?
Әйе.
Сез белмәгән рәвешле самагыз инде, әзбергә серләнгән сез.
Кем файдасына булып чыга инде? Нәрсә кем файдасына? Кемне кемгә каршы калдыру файдасына? Гёте.
Гётены.
Моннан, Гёте. Моннан бер сорау туа, менә һәм минем белеп каласым килә, нәрсәгә? Нәрсәгә шулай диген? Нәрсәгә шулай диген?
Әйе. Ну, Шекспирның иҗатына карата аның ул ниндидер проект дип, хәзерге заманга яраклаштырып әйтсәк, проект дип карау булган бит инде. Ул үзе язмаган дип ул әйберләрен. Һәм Лев Толстой да шундый карашта кеше булган инде. Аның иҗаты плагиат, һәм э, инглизләрнең французларга каршы торуы вакытында шундый Инглизләрнең франц э, танылган язучылары, танылган шәхесләре язучылар арасында юк булып чыга, шуннан тартып чыгаралар имеш терки Безнең заманда да бар андый хәлләр. Мәсәлән, Безнең заманда бит укыга мин әйтәм икән аны интернетка чыгарасыз. Кызык бит инде.
Колагыгызга гына әйтермен, төшендергеч.
Мәсәлән, Алмаз Тагиров язган шигырьләрне мин
Син, син үз исемең белән чыгарасың.
Мин шигырь яза белсәм.
Яшел тау. Сез монда утырмас идегез. Ике бал.
Рәхмәт.
Рәхмәт.
Дәвам итәбез. Һәм э, безнең 10 сорау, ә, безнең бит әле җиңүчене билгеләргә кирәк 10 сорауга кадәр. Бүтүнлөй шундый нидә утрам, җиңеләеп монда. Шундый тиз бар. Тиз, тиз бара бу. Мин җиңдем, әй. Ничә бала белән җиң безнең Алмаз абый? 13. Гөлинә дә безнең? Тадам. 2 балл. Ул шабыйк инде барбыр. Бу ниндидер уникаль очрак.
Аның шулай буласын белдем мин. Шуңа күрә шулай борчылдың инде син. Юк, без сөйләшеп төштек.
Мин җиңәм. Баш мөхәррир җиңел алмый бит инде. Ә, Һәм призны икегә бүләбез. Призовой фонд. Бүлмисез призны икегә, бүлдертмибез. Э, хәзер бүләкне алу өчен сорау безнең. Сезгә генә була, әмма син дә кушылып утырсаң була. Башыңа идеялар килсә.
Юк, тыңлап торам. Супер призы.
Әлеге сорау э, безнең мин нәрсә дип атала. Хәзер мин Мин нәрсә?
Әйе. Мин ул әйбер турында сөйлим сезгә. Мине 1868 елда теш табибы уйлап чыгара. Моның өчен ул ике һава еланы, воздушный змей куллана. Һәм мине спектакль куюда да файдаланып була. Һәм минем ярдәм белән 1942 елда берничә дистә индеец эшле булды.
Дистә, берничә дистә индеец. Эшли булды.
42 елда.
Бу стоматолог Ның ниенә бәйле түгел.
Алдан ук әйтеп куям.
Аңладым, әйе.
Димәк, һава еланы, воздушный змей, икәү, берәү түгел, икәү. Икәү, шулар ярдәмендә. Алар төп әйбер түгел монда.
Индеецларны эшли иткән.

шөгыльләнә башлаганнар түгел. Алар Шулай ук спектакль куюда файдаланып була. Монда реквизит мәгънәсе күз алдында тотылмый инде.
Мин шул якны уйлыйм тизрәк. Реквизит.
Спектакль куйганда. Реквизит түгел.
бармы нәрсәгә дә булса чыга аласызмы дөрес җавапка булмаса да ниндидер реквизит булмагач спектакльдә кулланылып булгач э, ниндидер матди булмаган юк матди ул э, шуның ярдәмендә дигән шикеллерәк шуның ярдәмендә спектакльдә куялар так ярый спектакль куйганда нәрсәне кулланалар
нәрсәләр кулланалар суфлер юк бу э, бөтенләй ул тирәдә түгел аны реквизит буларак та кулланып була инде әлбәттә әмма монда ул турыда сүз түгел реквизит ике декорация буларак ике воздушный һава еланы алар өстә аларга җеп тагылган Җепнең бер башы бу оста. Шулаймы? Шушы ике җепнең ике башы, алар нәрсә эшли? Чөнки өстә нәрсә дә булса ясау. Нәрсә эшли алалар? Ул бу әйбер белән дәүләткә мөрәҗәгать итә, ул аларга акча сорый моны камилләштерергә, моңа бирмиләр акча. Ул үлер алдыннан әйтеп тә калдыра, менә мине кабул итмәделәр, минем бу әйберемнән мә киләчәктә мин ышанам, кемдер моның белән шөгыльләнәчәк һәм җиренә җиткереп эшләячәк аны дип, һәм ул шулай була да.
Мен күз алдыма нормальный бер кимек түшәм. дигән вакцина дигән. Ул вакытта ул әйберне уйлап табучыларның берсенә әле 9 яшь кенә була, әле берсе әле тумаган да була. Тумаган.
Тумаган. Тумаган.
Азактан инде шуны камилләштереп бетерүче кешеләрнең берсе. Тумаган булгач.
Уйлап табучы кешегә 9 яшь була.
Бу Әйе. Бу стоматолог шундый экспериментлар белән шөгыльләнгән вакытта Шундый прототибын уйлаган вакытта. Аңа 9 яшь була.
Ул вакытта әле ул стоматолог булмый. Юк инде мин стоматолог турында әйтмим бит. Озактан шулай берне уйлап чыгарачак э, һәм Аны бит стоматолог уйлап чыгарган дип әйттегез, ничек инде? Прототибын аңа аны комилләштереп эшләп бетерергә мөмкинлек бирмиләр. Аңа бик зур күләмдә акча кирәк була ул вакытта. Әмма озактан аны җиренә җиткереп эшләп бетерүчеләр табыла. Һәм шуларның берсе рус кешесе.
Индейцлар. Белмим.
Җиңеләс син алайса. Әйе. Ярар. Ну, барыбер сез җиңүче булып калдыгыз. Бүләк кенә булмый, бүләк безнең кадерле кактусыбыз иде. Ул безнең Аллага шөкер безнең белән калачак. Ул радионың прототипы. Ул 190 э, метр биеклеккә шундый э, чыбыклар беркетә җиргә һәм алар күтәрелеп торсынга аларны э, воздушный змейлар белән беркетә һәм шул рәвешле ул 22 километрга элемтә урнаштыра элемтә урнаштыра һәм ул 9 яшьлек ул вакытта попов
Индийцлар причем. 9 яшь була.
Ә алар икенче бөтен дөнья сугышы вакытында Америка э, нинде, шәсендә була инде. Разведкасында э, шифровальщик радистлар булып эшлиләр. Э, димәк, шулай итеп. Шундый гади берне таба алмадым. Вот, гади юк түгел инде. Котлаулы.

Шундый тиз булды бу, көтелмәгәнчә тиз булды. Э, димәк, безнең җиңүче китап радиосының баш мөхәррире Алмаз Миргаязов һәм икенче урынны алды.
Китап радиосының ике балл э, белән тапшырулар мөхәррире Гөлинә Шәйхи икенче урын. Әйе, алкышлар икебезгә дә. Өченче урында Гүзәл үзе.
Әйе. Рәхмәт килгәнегез өчен.